Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourgs finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Moien. E wonnerschéinen gudde Moien, Gilles. Guten Owend, Pit.
Comment c'est?
Mir geet et gutt. Dir geet et ganz gutt. A bei dir?
Jo, wéi mer gesot hunn, d'Fréijoer steet virun der Dier. Dat hëlleft ganz vill. Jo, ech richen d'Pollen schonn. Du richs d'Polen schonn? Dat hutt Der hei fir d'éischt héieren. An domat, jo, an domat, jo, begréisse mer Iech zu enger neier Episödchen. Ähm, iwwer eppes wat et schon eng Zäitchen zu Lëtzebuerg gëtt, wat och dëst Joer erëmkënnt an ähm, wou och menggeneg wichteg ass driwwer ze schwätzen, well do awer vill Bands Lëtzebuerger Bands géinteneen untrieden an ähm, fir eppes wéi soll ech soen, fir eppes untriede géinteneen, fir den hellege Gral ze kréien an der Metal-Welt.
ongeféier ja. ongeféier an äh, ich mengen die meescht wëssen net äh, mir schwätzen iwwer den famosen metal battle e stramme begriff äh, mat ganz viel historie natierlech och he zu land an och dëst jo sinn dorem e ganz kupp sau gut bands déi do äh, letzebuerg äh, vill méi wéini genau de 27 april an der rockhal werden äh, vertrieden, fir dann herno kënnen um Holy Ground um Wacken Metal Open Air ze spinnen. An ähm, jo ech mengen dat dat dat äh, dat ka jo net jidderee behaapten ne um Wacken. Nee, nee, dat konnte bis elo just e puer. Ech mengen den den äh, Sou knappt nee a Metal Battle gëtt et hei a Lëtzebuerg säit 2007. Do war den éischte gewiescht an bal sinn awer scho e puer Joer ne an ja, ja, ja. sinn awer e puer Bands, déi do schonn d'Méiglechkeet haten, do opzetrieden. Ja. E puer vun deene gëtt et hautzedags schonn leider net méi. Dat ass richteg.
A wéi s de mer virdru gesot hues, ware mir souguer do an ech ka mech absolut net drun erënneren. Mee Ja, mir waren do den das ist schon, éischte Kéier, ja. das ist schon wie gesagt eng Zäitchen hier an äh, d'Zeen ass jo gut evoluéiert an ech mein dat gesäit en och virun allem dëst Joer un der Diversitéit vun Genre vun äh, verschiddene Metal-Variante wou dëst jo wierklech e bësse méi queesch duerch de Gaart gi wann ech dat lo mol so do so däerf soen ne. Mhm, mhm. Et war, et war, et waren och Joren wouste ech well net so dass dat manner gut war mee et war méi äh, ja der bestelle so basic war so soll ich mal metalcore death metal so wann aber du gucks wat das dir um Programm steht das das immens viel verschiedene das viel ja ja das gut gemischt das ein gemischt gemischt
mat mat vun alles mengen ech an och fir jiddereen also Leit déi ähm, clean Vocals gären hunn, Leit déi harsh an Growls gären hunn, Leit déi Shrieks gären hunn, dass ech mengen dass vläit dat diverseste Joer iwwerhaapt.
Vläicht ja. Dun, dun, ja. dun, huet et gesot ja. Ich, ich, ich kennen déi aner Joren zwar net all auswenneg muss ich. Ech hat e bëssen driwwer gekuckt. Ähm, wat lo déi lescht Jore so, so do war. An natierlech, dat sinn alleguerten noch soch mol Homies vun eis, Kollegen, déi wierklech alles do ginn, fir den äh, de famouse Präis do ze gewannen. Dat ass mhm. net manner schlecht wie dat wat dëst du ass um Gottes wëllen. Ähm, méi Apps meng ich wat wat definitiv fir sech schwätzt dës hier, dats äh, d'feminin Präsenz déi absolut wéi e Panzer dëst Joer wäert iwwer Metal Battle rullen. Ja, also, das das cool.
sau gut vertrueden an och do Diversitéit all drëm am Gesang, wat die Saach ëmso méi interessant mécht. Also si gespannt ähm, an dat och mengle schwéier ze soen, fir déi vun der Tischchte Leiinablo kennen. Ween do äh, soll ech mol de richtigen ass. An dat ass natürlich och geen einfachen Task fir déi Jury, déi sech do hanno äh, muss driwwer de Kapp zerbriechen, ween der lo dierf op Wacken goen. Also ech kéint der lo net soen, natierlech hunn ech meng Favoriten, mee ween am Endeffekt lo do rausgeet, ass schwéier ze soen, mengen ech. Ja, dat ass ja, dat ja, ass natierlech schwer ze soen. Ech géif och soen, dat ass schwer ze decidéieren, zumools äh, wann s de esou staark Acts beieneen hues. Ja, ja dat stëmmt ja. Ja, zumools well et ebe grad och so divers ass ne mm, mm. Äh, ich mein, du hast jo do och bëssen Gelegenheet och mam äh, mat engem vun den äh, Jurymemberen dem dem Gianno Hutchinson ze
philosophéieren.
Genau klenge Shoutout un de Jeannot fir och Merci, datt en sech e bëssen Zäit geholl hat. Absolut. Äh, jo hien ass schon säit Ufank un ass hien schon mat dobäi, also säit 2007 ass hien mat an der Organisatioun dobäi an och äh, Jurymember de Moment an äh, jo sinn sou am e bëss gezielt gehabt, se puer kleng Kritären, déi mussen eben erfëllt ginn, fir dass se iwwerhaupt däerfs matmaachen als Band. Mhm. Äh, dat sinn sou ah, déi- bëssen déi Standardsaachen, datëlech däerfs dann déi gewonnen hunn, muss ongeféier Material hunn fir 20 Minutten eppes kënnen ze spillen an natierlech ders kee Plackekontakt hunn, wat hei a Lëtzebuerg natierlech och net onbedéngt elo schwéier ass do Band ze fannen, well hei déi wéinegste Plackekontakt hunn. Dat ass richteg.
Mä an an awer muss ech soen, esou wann ee elo kuckt wéi déi wéi déi Zeen elo evoluéiert an dat ass vläicht elo. Natierlech ass eng ech wëll net esou eng utopesch Visioun, mä wann ee positiv an d'Zukunft kuckt a wann ee kuckt, wéi déi Zeen am gaangen ass ze explodéieren, dann ass dat vläicht och net onméiglech, dass do Plattelabels sou lues awer sécher, also ech sinn do méi wéi sécher souguer, dass et keng keng fënnef Joer méi dauert, bis sech esou natierlech Underground-Level Plattelabelen hei zu Lëtzebuerg och wäerte grënnen. An dat wär jo dann awer, awer eng Win-Win Situatioun ja, oder dat och auslännesch backe fir ah, ja, ja. opmerksamkeet ginn och opmerksamkeet kreien dat stimmt Mlechkeet Dat stimmt well ähm, do fällt man nämlich och appppes an ähm, fir kurz nach wenn du fäst ja aber okay TikTok an de ganze Quatsch do mir, mir kennen alle gut den äh, scroll scroll scroll an den äh, e flotten Post gesinn iwwer eng Kart vun Europa, wo d'Unzuuel steet äh, vu Metalbands.

An dat léisst sech awer scho weise gell, fir esou fir eist klengt Ländche gell. Ja, ja, ja lo wou s sees, dat stëmmt. Ech hat dat och eng Kéier op engem Reddit-Post gesi gehat an ech war och erstaunt, datt mir esou relativ Ja. wäit uewe waren. Mhm, mhm. Jo bah, am Verglach natierlech elo, wann s de elo Norwegen, Ja, okay. Schweden, Finnland kucks, do kënnt Däitschland, Schweden, ja, okay, Däitschland. ja, ja. Mee trotzdem. Äh, dat beweist jo, dass och d'Kreativitéit alt erëm hei äh, keng Grenze gesat sinn an ähm, da kann en natierlech dann noch houfreg sinn, äh, wann ee weess, dass äh, dass eng Band fir an der Zäit och laang ass et hier, wo wo äh, eng och eng Meng vum vu Mä vun der Kreatioun un bis zu hirem soch mat batteren Enn verfollegt hunn, déi och op de Blackout, äh, de Blackout Beauty op de Wacken Open Air gefuer sinn äh, war Blackout Beauty zum Beispiel gell also, so, so. Ja, ja. awer dann awer wie gesot deng Homies deng die Hut an das dat mecht die Saach ëmse méi wichteg noch wann wann ze dann zu wacken selber enke geseist dat dann na en ker ja. besanecht ja. äh, Chance gehat 3 mol Lëtzebuerger Bands Wacken ze gesinn, ech mengen war 3 mol zu Wacken, si mer awer net méi sécher, 3 oder 4 mol war ech zu Wacken. Net schlecht. Ënnert anerem hat ech och Scart do gesi gehat.
Stëmmt jo, Scart war och, richteg. An Abstract Rapture war fir d'éischt, mä ech mengen dat waren déi éischt wou gaange sinn, mengen ech. Nein, dat miss 2007 gewicht sinn, wéi si gewonnen hunn. Wa mech mech net Ieren
Ja se verhall
Das la hier am kle sech och schwéier ze recherchéiere muss ich so se schon immer alles wat se lang hier ass wacken op. Ja, ja. Ja an äh, wat ähm, mir kënne mo fläit einfach op keimmol an de Raum geheien. Weni wéi geet dann iwwerhaapt dëst Joer op de Metal Battle zumindestens op déi Battle fir sech äh, ze qualifizéiere fir kënnen um Wacken Open Air ze spillen. Mhm. Ne? An ähm, fänk mal einfach ofen un schütt lëcht einfach een zu een iwwerholl, wie se bei der Rockhal äh, op hirem Site stehen an zwar fänke mer Mat vläit där modernster Band, déi wäert do spillen, mat Parity, ne, wou mer och alleguerte schonn iergendwou héieren hunn oder zumindest scho live gesinn hunn. An wéi mengs du, erkläers de engem, dee Parity net kennt, wat Parity iwwerhaapt mécht? äh, Musik. Ja, das, das Musik ja nee, äh, Parity hun schon bisschen mir um, um modernen Stil äh, war den so kennt den mat am, am modern metal Grupp vielleicht mal dran hörten so das, ja, ja. das den lichten metalcore geschmaach an so den gent als definitiv mal dran ja das groovy äh, ja das ja ja das mir ja groovy ne An natierlech och eng Madamm um Mikro, gell, déi esouwuel d'Clean an och d'Harsh Vocals gutt representéiert, gell. Jo. An eleng domadder, géif ech soen, kéinten si vläicht esouguer eventuell, ech wëll näischt ze vill fréi soen, mee vläicht als Favoritte gëllen, weess ech net. Ja dat schwéier ze so sprengen natierlech mir kennen lo net all Band so simmer wol eierlech hei dat hecht zu dem gut ze muss net gutt an ähm, zu dem Zentrum wo man dat heiten ophuelen sinn zwar schon ähm, eng oder zwo Bands oder an dem Fall drei Band se guer si schon hei passéiert bei eis an der an der Show ne an ja. dat sinn natürlich dann noch ben zu mal zumindestens dem moment natürlich och an och net dass man se immer lauschtre mir natürlich et wiesel den an Min awer du schlau gemet an dat sind awer alles Bands die wirklich Potenzial hunn an äh, du hast natürlich Parity as wie du se ich kind du recht dass ähm, dat einfachst zougänglech fir den also den

Déi aner Bands stierwen och iergendwann aus, zumools emol déi al, déi richteg al, déi schonn säit 40, 50 Joer dobäi sinn, ne? Jo, jo, dat ass richteg.
Well dat mécht déi Saach elo hei e bësse méi interessant, well du, ech mengen, du hues gesot, an dat ass och net falsch, an Däit-, dass generell, och Wacken ass an Däitschland, mir wëssen alleguerten, zumindest eis Regulars hei an dee wou Metal lauschteren, wësse wat Met- äh, de Wacken iwwerhaapt ass.
Mm, Mee Das de ist, äh, de Mecker vun Metalheads. Genau.
An äh, de, de Grond äh, ech menge wisous du och mam Beispill sees äh, Heavy Metal ass ebe méi ugesot, dat huet mengg ech och mat der Location selwer ze dinn a mat dem mat dem ganzen ach, net Däitsche méi den déi teutonesch Aart a Weis den den Heavy Metal geet einfach ëmmer. Net jiddwereen ass gemaach fir moderne Metal oder Prog Metal oder Black Metal. Mee wa mer scho bei miesse mi sech mat traditionelle Metal sinn oder Elementer dovun, dann kann een zum Beispiel direkt eriwwer schwäifen op eis zweet Kandidaten, äh, déi nächst vill méi Arduina Storm, déi mer och schonn hei haten.

Ja ja definitiv definitiv ich mein, das ja das ja Lei vun all genre vu alles, äh,
alles ja. was du willst und, du, du auch alles der moment sinn ne ja ja ja oder wie gesagt also das ja also erst madame welt super gut vertönen schon der schon der top äh, also auch so geht die nächste Reihe shadow whispers geil gothic ja ich da orientierten symphonische metal net grad so ähm, Staark ass dat falsche Wuert, mee net grad esou Nightwish-méisseg, fir et elo mol ganz onkomplizéiert ze maachen, wéi a Ruinous Dawn. Ja, ja. Mee éischter méi Gothic am Sënn vun, vun der Lyrik, vun der, vum Konzept an esou. An, an, an och dat huet definitiv seng Unhänger. An.

Ja, ja, ja. Wéi kéint een äh, Blame the Others dann als äh, Genre lo vereinfacht histellen?
Du hast mich hat Band net gekannt gehabt äh, du hast mir gesagt dat fir ech da an Richtung vum Oldschool Melodic Metalcore gi dat ragoen. E bësse schon.
Also vum Gefill hier lo vun denen puer Lieder, wou ech gelauschert hunn, Äh, hunn ech natierlech instantly, wann s de Metalcore denks, an OG Metalcore, denken ech u Killswitch, denken ech un All That Remains an esou.
Genau, genau. Ech mengen, dat ass och dee Fändel, wou si gären héich halen. An den OG Metalcore ass net dout an ech menge ganz, datt déi Band och verdammt gutt Chancen huet, Äh, fir, fir, fir dat, ähm, sag ech mol, déi gëllen 2000er Metalcore Well frësch opliewen ze loossen. Eventuell, um, ja. Da sinn ech gespannt.
Da sinn ech gespannt. Mir hunn och nach dem ja, so gesinn. En plus en plus ja mir wäerten och nach lo demnächst äh, dat ass da wahrscheinlich méi spéit. Mee och bléin Di alles wäert demnächst hei äh, optauchen. By the way also Ja mir, mir, mir, mir, sinn, mir sinn um Ball. Mir, mir maache wat mer kënnen. De fir. An dann wat hummer nach wat hummer nacht.
An kënnt äh, Aeonic, en ganz ganz frësch Jong an net all Band äh, yes. vum Änder an d' Welt gesat. Yes, de guden Änder, deen och rezent hei op Besuch war. An ech mengen d'Episode no. misst dann och schon raus sinn, wann ech lo schnell duch mei Mind Palace sichen Jo dat misst dann schon raus sinn. Ah, wat mëscht e Jonik? E Jonik mëscht Schéinen net zevill knaschtegen, awer och net manner knaschtege Black Metal. Ja.
So mat ganz vill Atmosphär dran.
Wat och net vill gëtt Eppes fir dat net hei hei am Land scho guer net guer net hunn ze fenken. Äh, mir hunn mir hunn Black Metal Bands, awer näischt wat wéi Éier ni kléngt. Dat kann ech a wëll ech gären ënnerschreiwe jo. Äh, si schonn e ganz ganz interessante Sound fannen ech. Dat ja.
kéint och interessant ginn och um CD och wéi ech ginn um live ze gesinn. Richteg, richteg. Ech denken ouni de Jonge lo schlecht ze schwaatzen, et wäert natierlech fir si. Ëmsou méi schwéier ginn, well leider ass net also, Black Metal fir jiddwereen. Dat och ja. Ähm, dat méi also si gehéiert och bei mir zu, zu, zu oder prinzipiell bei jiddwereen steet geiert ze mége Favoriten. Also ech sinn ja. einfach just äh, frou, dass et sou divers ass. An äh, mir hunn eben do Chance, dass mir e bësse vun alles lausren an net. Äh, äh, ze vill elitistesch schon die Sache rugin an äh, ja ich mengen do dat gëtt interessant fir ze kucke wie sie sech werte schloen vis wie vun bësse mi Mainstream Sachen ja.
Ja nennen mat zo so. kann ja. och äh, ëmmer gut Chancen hunn fir ze gewannen ne? Ja ja, ja ich, ich well net bescheiden. Ech mengelo an der ganzer Konstellatioun wéi et lo he steet, sinn sie fleicht als Ech well net zun Aussenseiter méi definitiv bëssen dat schwarz schoof mir dat ass an dem Fall net schlimm, well dat passt bei den Image okay genau, genau, genau, genau. Ja.
Ja. An, an, an, ich mein, also, mal, ja, die läscht äh, ja.
Ja, als Lächt hun dann och nach als Kollege vum Mind Patrol, die Morschneck ze Gascht hei hatten yes.
mm, ja. Mat deenen ass och emmer rem fir eng Iwwerraschung ze bidden. Och gudd Live Show gin emmer mhm. alles d'Jongen. Absolut. An, äh, do dierfen och gespannt sinn wat ze eis presentéieren. Richteg och scho puermer live gesinn an och och déi mm. Verioun vun ah, fir si Orlo natierlech alt rëm ënner de Genre ze kategoriséieren. Progressive Metal ass net gläich Progressive Metal. Dat menglech och ja. bei hinnen bësse vun Fir jiddereen vun allem e bëssen dobäi. Äh, an, an, mär hu vläit och vergiess ze soen, natierlech gi mer lo net ze vill an d'Detail, soss si mer nach 3 Stonnen hei, mee ähm, all Band huet zumindestens an deene leschte puer Méint oder d'lescht Joer nei Musek presentéiert oder wäert nach virum Metal Battle nei Musek erausbréngen, wat jo dann och ëmmer erfrëschend ass. Ech mengen. Mir kennen déi Bands, mir ähm, déi eng manner gutt, déi eng déi eng besser, méi äh, dass d'Kreativitéit ass definitiv do an do sinn ech mhm. och bei hinne gespannt, och bei My Patrol zum Beispiel, well si Orlo rezent réicht äh, na eng kleng EP wäerten releasen. Mhm. An ja si gespannt si gespannt. Definitiv, definitiv. Ja. An, äh, Ja, dat dann, war äh, et u hu mer- sech, ne, bei äh, mengen ech lo ja dach mir hunn eis net verzielt. Bands vu Nee. Bands war dat Vu ja, Bands, sinn- ja, ja.
sinn- sinn sechs sinn ëmmer sechs Äh, Yes. also da so dat ech an um och gesot hat dat ich fir so totsch zu erginn se hat mat sechs Bands ugefangen an dat ass ech so Tradition als man mat sechs Bands all Joer weitergefuert hunn da just no Covid hat se emol siwe Bands gehat gehat äh, Ja. just fir dat Joer enger Bands zousätzlech nach d'Chance äh, ze ginn fir mat ze machen. Ja wat gouf lo och fir kurzem denken, dass dat och demnächst wäert droppen zumindestens de Moment vu mir lo ha äh, enregistrieren. Ähm, et gëtt nach e Special Guest, wo och do wäert spillen, wann ech dat rich verstanen hunn. Den ass awer net annoncéiert. Di mist awer ja. irgendwann annoncéiert ginn. sinn och gespannt ja. wen se dann do natürlich sech äh, rausge rausgepickt hunn an ja metal battle ass eng institutioun wo muss vertruude ginn wo muss ënnerstëtzt ginn well net all dach wie gesot ass den wacken an äh, net jiin kann du hingoen
Nee, leider net. Leider net.
Dat ass och vill ze wäit, fir just einfach mol esou dohinner ze fueren. Dat kënnt nach dobäi. Ja, ja.
An et fänkt een och iergendwann un, ze al ze ginn, fir an engem Zelt ze schlofen. Jo, a. E Camper kann e sech net leeschten. Confort ass wichteg am Alter. Confort, ja, ja.
An de Réck seet da Merci, ja. Genau, genau. Mir kléngen, wéi wa mer der véiert Chatten. Mir sinn och effektiv net wäit dovun. A mir schummen eis och net, fir dat elo hei ze soen. Nee, ech stinn, stinn net zu laang.
Ech stinn zu mengen Issues. zu mengem Réckwéi. Zu dengem Réckwéi, zu, zu, zu mengen Einlagen. Das schéin. Das schéin. Alteren ass dat Schéinst. Profitéiert. Mir hunn et all Gutte gesot kritt. Profitéiert an der Jugend, well herno mëss du näischt méi. Jo, jo, ne? Jo, jo. Mhm. Lo kuck eis un. Lo sitz mer hei wie zwee, oh. wie zwee Queen Stude an mir ma den Podcast hey, wann man ze lidereg sinn aus de Bewegung. He? Ja dat ass den Ufer vun der Midlife Crisis da se se mat eng Podcast dun se. Ja ja.
War mir dann äh, schon... so, Schall gut a meier Jugend profitéiert, du kann ja wo neicht du géint schwätzen. Ech ech am hunn definitiv profitéiert dat dat schon ja dat schon Fläch gëtt ze gut Fläch geet eis haut sou fir mal lo sinn ja ja dat ass d'Strof dofir so ah ja du ja. Wollt's, äh. Du wollt's Këschten no so hier huelen. Dat Mee jo dat ass lo schon am dat ass ke Metal Battle, dat ass e Chronic äh, Chronic Pain Battle vum all Dag duerch erliewen. Ähm, Münech bëssen Apps gezielt iwwer de Metal Battle an schmengen dat geet och scho am bal due dat einfachst wäre du sech Geet op Rockhal.de kaf dech Ticket ja. den 27 April 27. 27 April genau an dann äh, gesäit een sech do ging es so. Slut.
Mir sinn ball voll vertrieden wann ech dazwischen kënnt. Mir sinn mir sinn do wann näischt dazwischen kënnt, wann mäi Réckwéi sech behëlt ass alles an der Rei. Da wäert ech do sinn. Awer wann just de Réckwéi ass, dann ass kein Problem. Dann ass nach okay. puer Neurophen Ja, dann ja, ass da- dann da- nach- du beiß mal, voilà, du beiß mal Zent, dat ass okay. Richtig. Ja an domat äh, hu mat och haut erëm gepackt. Äh, mäi Frënd